Voilà, de fënnefte Match dann vum Mario Tennis Aces Release Online Turnéier. Mäi fënnefte Match an mäi Géigner ass och haut am Call de Nick alias Kakpo, dee spillt mol säin éischten. Moien. Fänkt also lo mol un, da gesi mer dat klappt, dës ke besser. Dann ziel eis Nick.
Wéi wat Spill oder? Oi oi wat Spill soss was de wëlls lass ginn du hues lo 10 Minutte Youtube Zäit wat ze 3 Null spills. Boah, ich muss soen, ich, mir, mir Spiel am Fong relativ gut gefallen. Ich habe für drunter nicht wirklich ein Tennisspiel von Mario ges gespielt gehabt für drunter. Also schon so heißt mal so gepackt von den Moll. Do war aber äh, so richtig viel net, a wo dann Demo rauskom ass, mech jo richtig Spiel gespielt huet, wo wann ech dann noch konnt. An et huet mer richteg gefall gehat, well alles e bësse seng Déift huet an richteg Spaass gemat huet, fir am Turnéiermodus ze spillen, well du kriss och instant e Match, wou s de mat net immens flott fonnt, datt du net iergendwéi waarde misst loossen, all ze laang oder esou. Ass einfach direkt gaangen. D'Spill selwer, d'Spill huet vill Spaass gemaach an dann einfach geduecht.

Just heinsdo soll se wahrscheinlech mat Kollege gespillt hëllen ech un.
Jo jo halt wann ech halt wann ech awegs gesot hat wann de Kolleg dat hat oder sou gouf mat ageluecht an hunn dat e bëssi probéiert. Natierlech do war dann nach éischter just sou Knäppchen ugehal drécken wann de Ball onnen ugeflu kënnt awer soss net vill méi mee elo hei elo kann hunn mer e bësse méi sou. Date an deem Ganzen, wéi se si, wéi wat déi besser Shots soft sinn, wéini déi besser asetze soll a sou weider. An da geet en och e bësse méi einfach. Wéi ech däin éischte war deen op der Gamecube hues du méi no der erste Kuerz scho méi. Ech hat heiansdo, nee um Gamecube hat ech guer net, ech hat wou op mengem Computer deen op dem Emulator dee vum ja mee bon no enger Zäit och opgehale well Emulatoren net dat allerbescht sinn.

Wanns de éng eng Rackett vun deem anere Géigestand futti gemaach hues, an du hues der nëmmen zwou, dann ass dat zwéng richteg Saach, well du kanns méi oft de Superschlag benotzen, well de Géigner och vill méi Angscht huet da fir de Block ze goen, wann e weess, wann ech de Block verkacken, dann ass dat no dem Match eriwwer fir mech a meng Meenung. Jo jo et war schued well et war bessi méi ech hat nach aner Saachen ze maachen wéi sou Infosprojechten an sou weider also sou Schoulsaachen ech konnt aner Saachen sou grinden an ech war och am Ufank net wierklech gutt awer ech hat herno sou eng sou eng op Twitch sou eng nogeku gehat engem. Englänner, deen huet sou och mega vill Tipps gi gehat, sou an engem erzielt sou jo wat besser wier, an hien huet dann, hien huet och de ganze Weekend do duerchgesucht gehat a wier wierklech vill gehollef gehat fir e bëssi doraus ze léieren an dann huet hien och da mol säin éischt Turnéier gewonn, den huet hien do sech och richteg stolz gefillt. Peche gutt. Nee, déi Weekecher sinn hei och besser ka ginn. Just lo leschter Zäit hunn ech manner, also méi Story-Modus, awer Turnéier-Modus gespillt. Ja, an dann sinn ech eng Online gaangen an ech hu gemierkt, datt déi Meter sech e bëssi verännert hunn. Et ass jo méi dat selwecht wéi dat wat bei der Demo war, mee et ass nach ëmmer relativ witzeg an. Sinn nach ëmmer Updates dran, kommen nach ëmmer nei Charakteren. Jo jo also. Ech mengen ech ka jo mat der schwätzen datt do scho verschidde Charakteren OP sinn.
Jo et gëtt jo also déi meescht Charaktere si wierklech vill gebalanced. Also du hues Toad an Toadette déi halt méi kleng sinn, dat ass wierklech déi eenzeg Grond firwat se manner gutt sinn. Wa se esou kleng sinn, si se manner staark. An de Bowser Junior soll anscheinend mega gutt sinn. Also ech hu vill Schlëmmes iwwert deen héieren a wierklech och scho Leit héiere soen, wa se um Turnéier gesinn, gëtt jo emol ugewisen, wat deen anere Charakter spillt, wa se um Turnéier gesinn, datt een de Bowser Junior spillt, jo, da kritt ee keng Loscht méi an da gëtt en anere Charakter geholl, also da gëtt en anere Géigner gesicht an et ass e bëssi extrem.

Muss en alt kucken an d'Spill. Du sees jo och gëtt eng competitive, kenn eng competitive Zeen effektiv ginn hei am Land, bezweifelen ech et mol éischter datt dat méi e klenge Rahme bleift, mee si jo och fir Arms oder sou haten si jo do een Online-Turnéier gemaach, also och. Offline Event méi grouss Nintendo.
Vun Nintendo selwer kéint ee souguer gesi well gesait jo wéi gutt se hier hier recent Spiller sou boosten e bëssi domat also fir dass och do méi Leit weisen dass se et dass se et gäre maachen dass se et gäre gesinn. Awer offline éischter manner géif ech soen, awer wierklech online wäert dat Spill vill beliewen, also wäert wierklech vill Supporter kréien. A meng Rackett ass direkt gaangen. Merci fir de Punkt, Mike. Et war d'Waan eng.

Ech wees net waat net a waat enners, mee ech sin awer schon zu op mengschtens zwee zwee Beräicher weider komm oder zwee dräi op jidden Fall. Ech mengen brauch net vill ze spoileren, et huet et jiddfereech schon eraus fonnt, daat 5 Kristaller oder wéi soll se nennen gin, wéivill hues de där gemaach, an daat ass mol bis do drop ass.

Si sinn der, si sinn déi gutt, et gëtt och oft gesot, datt déi besser si wéi de Special Shot, well se halt.

Pika, well ech fanden dass deen wéineg benotzt ginn ass, ech wollt deen awer e bëssi an de Stand kritt, awer natierlech ee vun deenen méi esou dee vun de Nintendo-Charakteren ass déi ech léiwer hunn. An dann hunn ech am ass den neie Spill erauskomm, wat de Wabu e bësse cool fonnt gehat, mee ech hunn awer och hei sou ofgewiesselt gehat zwëscht den zwee. Bon, wat wat ech halt och gemierkt hu wierklech de, wann s de. Nein, sie so wieder gut gespielt. War, also, so war net so geplant. Scho dat besanecht das war. Äh, ähm, da wé och gefall ass Franz Special Shot hues den. Ähm,

D'Schléckser si wierklech ganz wichteg fir déi hinzekréien och, well och wat vill Spiller a leschter Zäit maachen, ass datt si, si gi sech vir bei d'Netz stellen an da kënne se natierlech, kënne se natierlech vill, vill Bäll returnen an da wann s de wëlls hei de Luftballball maache fir wat de richtege Coun-, de richtege Counterplay do deen ass, da maache se Trickshot no hannen a wann s de dee richteg méchs, Da kritt e och Energie bäi. Dat heescht, si kréien ëmmer méi Energie bäi a si ginn awer kee richtege richtege Whisk doran eran. Dat heescht, dat si Rhythme, déi sech d'Meter e bëssen developpéiert hunn. Mä et ass da wierklech och nëmme fir déi, déi top, top Level spille wëllen. An enger Taille passi och. Muss et ëmmer, muss et ëmmer esou komplizéiert ginn?
Et ass ëm drëms gaang, fir datt d'Leit emol checken, wien huet am Land iwwerhaapt d'Spill, wien huet Loscht iwwerhaapt am Turnéier ze spillen. Fir de Rescht muss ee kucken, ob nach den Interessi do ass, wann d'Leit dann nach méi wëllen. Mee mäi Gefill seet mer awer, dat d'Spill méi esou en Niewespill gëtt fir déi meescht, wa se näischt gréisser ze dinn hunn. Jo et muss et muss et muss klicken bei de Leit fir Ja. déi d'Spill gären hunn wann se wann Ech se hätt nee de kënnen. ganz, wanns du elo zum Beispill d'Story op duerch hues, dann hues de net vill Motivatioun vläit eemol de Mount nach d'Spille fir deen ee Charakter erëm fräizeschalten, wanns de dat bäibehalen an.
Wann een wann een d'Motivatioun drappt, dann ginn awer och gären heiansdo kleng Turnéier Modus eran maachen. Du fënns schnell e Géigner, du fënns schnell och gutt Géigneren an. Ah dann nach vläit déi déi dann zwee géint zwee giff maachen, mee dofir ass d'Leitung bëssen zevill broken bäi verschidde Leit. Ech weess net ob s de lo all Match scho gekuckt has, mee bäi verschidde Matcher ass et grujeleg. Natierlech wann elo d'Western Online d'nächst Joer kënnt, kanns de d'Iwwerleeung vläit nach maachen mat den eegene Serveren, wa se dat esou wëllen nennen.
Yes, misst mat eent dräi da fir dech gehale sinn. Hues de nach eppes zum Schluss ze soen? Ech géif soen merci fir d'Nokucken an schalte och nächst Kéier an wann den nächste Géigner ugespillt gëtt. Yes, bis den nächst Kéier an gudd gespillt. Good luck. Merci gläichfalls.
Merci.
Bis dann.
Bis dann.